Mmofra hia mmoa. Wɔnom mmrɛ na wɔyɛ ketewaa. Ɛno nti mpɛn pii no ɛyɛ a na wɔnom dan mpaninfoɔ. Abofra biara daakye kɛse paa no gyina. ɔhwɛ pa, akadeɛ, ne akwannya a wɔnom anya no mmofraberɛ mu, na sɛ mmofra annya saa akadeɛ yi a, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔnom bɛtumi anyini abɛyɛ ɔman mma pa a yɛhwɛ wɔn kwan sɛ wɔba bɛyɛ wɔ ɔman mu no. Sɛ wɔnom bɛtumi anyini yie no, ahiadeɛ bi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ wɔn nsa tumi ka a ɛyɛ wɔn dea mmara kwan so. United Nation Convention on the Rights of the Child yɛ no yɛ mmra a ɛbɔ mmofra fahodie ho bra no. Ɛyɛ adeɛ a ɛho hia. Ɛma aman ahodoɔ a wɔnom ahyɛ bɔ sɛ wɔbɛbɔ mmofra fahodie ho ban no. Article nineteen ɛkasa fa sɛ yɛbɛbɔ mmofra ho ban afiri ayakayakadeɛ anaasɛ ɛyaw biara mu. Article thirty four nso ɛkyerɛ sɛ Ɛwɔ sɛ aban bɔ mmofra ho ban firi mpam agobɔne anaasɛ sɛ obi bɛfa akwanya bi so sɛ abofra bi sua ɛno nti na wɔne no akɔda. Na sɛ deɛ mmara yi ka nyinaa bɛtumi aba mu a, ɛnneɛ na wɔnom a yɛde wɔn afa saa tebea no mu no ɛwɔ sɛ wɔnom nya atɛntenenee. Na sɛnea William Gladstone kaeɛ Sɛ Justice Delayed is Justice Denied no ma yɛte aseɛ documentary bi a Regina Asamoah kɔfa baeɛ a na wato din sɛ Defiled and Traumatized, Thirteen Year Old Girl Begs for Justice. Saa documentary yi, wɔyii no wɔ Atenka TV so, ɛyɛ July bosome no ne da na ɛtɔ so aduasa baako wɔ mfe mpem mmienu ne dunkron no mu. Na saa documentary yi ɛsrɛ sɛ stakeholders ne wɔn mu ɛka bi ɛwɔ mu. Ɛbɛboa ama abaayewa yi a yɛasese no ayɛ no ayakayakadeɛ ɛne mmaayewa bi a ɛtete saa no wɔn ɛbɛnya atɛntenenee. Na saa documentary yi aboa ama asɛnnie a na ɛfa mmaayewa a yɛsese wɔn ho no akɔ ntɛntɛm paa. Mfinhyia mmienu. Afei na abaayaa yi wanya atɛntenenee. Abaayaa yi, ɔno ankasa ne nyɛnko a wɔne no wɔ sukuu mu papa na ɛkyee no too no monaa anaasɛ wɔseesee no wɔ bere a na abofra no nam kwan so rekɔ sukuu wɔ Anyaa yɛ no wɔ Nkran Pumpuni Mantam ha yi a. Yɛde saa documentary yi rehyɛ abusua nyinaa nkuran sɛ obi yɛ wo ba saa Sɛ wɔseesee no anaasɛ wɔto no mmonnaa a, ɛwɔ sɛ wunya akokoduru na wokɔbɔ mpanyimfoɔ amanneɛ. Sɛ yɛbɛka sɛ yɛnka no wɔ fie deɛ, ɛnni ho kwan sɛ obi gye tom na mmom ɛwɔ sɛ ɛkɔ asɛnnibea na atɛntrenee tumi yɛ adwuma. Wɔ July bosome no ne da na ɛtɔ so aduasa wɔ mfe mpem mmienu ne du num no mu na atenka FM Regina Asamoah dii kan de nsɛm yi bɛtoo dwa a wɔkyerɛ sɛ, Abaayewa a wanya mfinhyia du, abofra yi abubu agu hɔ, ne nyinaa ne sɛ ne nyɛnko a wɔne no wɔ sukuu papa akye abofra yi ato no mmonnaa ɛnyɛ mpɛn baako mpɛn ahodoɔ mmienu. Saa berɛ no na abɔfra no gyina class one wɔ Anyaa DA Government School a wɔne ne sewa na ɛte wɔ Anyaa ɛwɔ Nkramantam ha sei. Nkɔmmɔtwetwe a yɛdii kan ne abɔfra no twetweeɛ wɔ berɛ a na ɔda ayaresabea mpa so Wɔ Korle Bu Teaching Hospital Children's Ward no, abofra no kyerɛe sɛ. July bosome no da no a ɛtɔ so dunan. Wɔ bere a na ɔrekɔ sukuu na papa yi dii kan kyee no ne no daeɛ. Ɛnna July bosome koro no ara mu ne da no a ɛtɔ so dunson, kyerɛ sɛ ne nnansa akyi pɛpɛɛpɛ na wɔsan so yɛɛ no saa bio. Ne nyinaa no wɔ bere a na abofra yi rekɔ sukuu. Edin a na abofra yi anim sɛ yɛde frɛ papa no ne Jessica Papa. Wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ mechanic yɛ a mpɔtam hɔ ara na wɔte. Adɔktafo a wɔnom wɔ Korle Bu Teaching Hospital yɛ a wɔhwɛ abofra yi kyerɛɛ pefee sɛ abofra yi abubu agu hɔ esiane sɛ obi hyɛɛ no na wɔne no daeɛ. Owura yere Harriet Klufio. yɛ Child Protection Specialist wɔ Child Protection Unit yɛ no wɔ Child Health Department wɔ Korle Bu Teaching Hospital. Wɔkyerɛkyerɛ sɛdeɛ na nneɛma ani asiteɛ wɔ berɛ a wɔde abɔfra no baa ayaresabea hɔnom foforɔ na wɔsrɛɛ sɛ ɛwɔ sɛ atɛntenenee yɛ adwuma ma abɔfra no. Akwadaa no ɔbaeɛ no na ɔyare pa ara, na ɔte wheel chair mu, na ɔresu kɛkɛ. Nti yɛfrɛɛ yɛn mpo sɛ yɛbɛyɛ examination ya sexual abuse case aba no. Wode no to hɔ mpo na woreyɛ examination a, na ɔrekeka mu. Nti ɛbaa no sɛ ɛsɛ sɛ yɛmfa no kɔ admission. Nti Admission mu no na yɛ startee sɛ yɛbɛyɛ investigations because ak nkwadaa no wɔn ba a wɔn ka kyerɛ wɔn wɔn ka kyerɛ yɛn wɔn stories a yɛn nso as professionals no yɛ yɛ yɛn examination including lab exam eh examinations even sometimes scan and MRI and everything so that eh whatever conclusions we come to no is very objective and then it will also help us to treat the child comprehensively. Enti yɛyɛe ara na yɛhuu sɛ mogya adane n'akyi wɔ spinal cord no mu. Ɛna ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ papa no ɔpushii no. Na wobɛbisa sɛ papa bɛn? Ɔno ara n'adamfo a ɔne no kɔ sukuu ne papa na ɛyɛɛ no saa no. N'adamfo ɔba o, n'adamfo ɔba a ne papa gyaa no akyi na ɔbɛyɛɛ Akwadaa wei saa, ɔpraa akwadaa no paa nti yɛyɛɛ saa yɛyɛɛ saa ɛna yɛtwerɛɛ of course wɔn repɔte wɔ police station nti yɛtwerɛɛ police form no na yɛtwa starti psychological treatment ɔbɛkɔ fie no yɛayɛ sɛnea yɛbɛyɛ nyame adom ɔtwe ne nanan si kakra kakra ɔde nante kakra kakra. Wɔ mfe mpem mmienu ne dunkron no mu no, abofra yi ne Regina Asamoah twetwe nkɔmmɔ kyerɛ tebea a na ɔwɔ mu saa bere no. Sukuu mu na ɛyɛ kakra. Sɛ sukuu kwan no so no, sɛ mekɔ a, aboban no a ɛwɔ hɔ no, ɛma me poli poli na mehwehwɛ mu. Sɛ me poli pɛ na metete hwe. Ne nyinaa yɛ baako na ɛnyɛ. Metumi tete hwe ma me nam nyinaa yɛ koro. Me poli ma me koko me koko mu ti baw. otuiɛ. Wo ba no, wo nante no mehu sɛ wo ka wo nan mu kakra, wo nan no yɛ wo ya still, adɛn na wo ntumi nnante straight? Ɛyɛ me sukuu kwan no ka sɛ adɛn na me kyiakyia me nan na me se menni bi nti a ɛno a na ɛyɛ. Ɔmaame yi a sesei no waka baabi wɔ bere a na wɔte aseɛ no yɛne no twetwe nkɔmmɔ ma wɔkyerɛɛ nea enti a ɛduru baabi na ɛwɔ sɛ wɔnom de wɔn ani hwɛ ahabamma Hwɛ sɛ abofra yi benya ahotɔ! Wɔkyerɛ mu saa bere no sɛ adɔktafoɔ ahyɛ wɔn sɛ wɔnhwehwɛ sika yi a ɛsom Ghana cedi no mpem ɔha ne aduonu, 120,000 Ghana cedi, na wɔmfa nyɛ abofra no surgery sɛ wantumi annante bosome ntam a. Nanso esiane sɛ awofoɔ ne abusuafoɔ yi antumi annya saa sika no nti no, na ɛwɔ sɛ wɔdan wɔn ani hwɛ ahamamma so yɛ abibiduro na wɔhwɛ sɛ wɔn mmabaa no bɛtumi anante bio anaa. Seesei a na asɛm no nyinaa de kyerɛ sɛ akwadaa no hwɛ mu no na aka. Dɔkta a yɛda hospital hɔ no, wantumi annante na yɛde no baa fie. Dɔkta ka kyerɛɛ me sɛ wɔbɛyɛ no oprehyɛn, 120 cedis. Nti yɛnyaa no na yɛde akwadaa no aba na wɔbɛyɛ no oprehyɛn. Nti seesei ara no nso ne nanteɛ mu ne sɛdeɛ ɔteɛ no, ɛno nso nkɔ yie mma yɛn seesei ara. Abɔfra yi sewa a wɔne no te, ɛkyerɛ sɛ seesei no abɔfra no redi yaw wɔ ne mu. Yɛ a ɔhyɛ fie saa a, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔrepue afiri fie mpo akɔ abɔnten. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ abusua no firi baabi a wɔnom te kɔ baabi foforɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na abɔfra yi ho bɛtumi atɔ no. Seesei deɛ ɔtumi nante na mmom ɔnyɛ papa, ɔnanteɛ kakra a na wate ahwe. Ɔtumi de ne nan koraa kɔpimpim adeɛ a, da biara na ɛkuru wɔ ne nan ho. Nti wohwɛ a ɔhia ayaresa, still ɔgu so hia ayaresa. Oo seesei deɛ mɛtumi aka sɛ. Sesei asɛm no tuu no no, wasuro. Biribiara, biribi koraa gye ti tirim na osuro. Ɔnam obi koraa teɛ mu a, osuro. Wɔ mfe mpem mmienu ne dunum no mu, awuraa a na wɔrehwehwɛ nsɛm yi mu yɛ investigator, ne din ne Madam Mary Ashai dii kan de asɛm yi kɔpuee mu wɔ kɔɔt. Nanso court bɔ nsɛm no guiɛ. Ɔmanfoɔ nhyɛ no nso sɛ saa berɛ no obiara ammɔ abusuafoɔ no amaneɛ sɛ ɛda sei wɔde wɔn ba no asɛm no bɛkɔ court, ɛno nti abusuafoɔ no antumi ankɔ court hɔnom, ɛno na ɛnam so maa court so bɔɔ nsɛm yi guiɛ maa papa yi faa ne ho kɔdiiɛ. Ɛno akyi na abusuafoɔ no kɔɔ police station a wɔde asɛm no kɔtoo hɔnom kɔyɛɛ nhwehwɛmu fa da a wɔde asɛm no bɛkɔ court. Ɛhɔ na wɔkɔteeɛ sɛ asɛm no akɔ court ama court abɔ nsɛm no ato agu. Ɛno akyi Atenkaeɛ Fam Regina Asamoah yɛɛ report bebree fa tebea a abɔfra no wɔ mu na ɛno nam so ma wɔsan kɔkyee papa no bio. Na wɔde no kɔgyinaa court, ɛyɛ March bosome no ne da na ɛtɔ so nkron mfe mpem mmienu ne du nson no mu. Ɛno nti asɛnnie hyɛaseɛ foforɔ koraa wɔ Circuit Court Five yɛ no yɛ Gender Court wɔ Nkrama ntam ha sei. Ɛbɛyɛ sɛ afe ne abosome nson ntam a wɔadi Kut akɔneaba ara no, October bosome no da na ɛtɔ so mmienu wɔ mfe mpem mmienu ne dunwɔtwe no mu. Lɔya a na ogyina mu de ma papa a wɔbɔɔ ne kwaadu no kyerɛɛ sɛ Kut mma wɔn akwanya na anka wɔnom nkɔyɛ nea wɔfrɛ no sɛ adjournment for submission of no case no. Ɛno nti Kut tuu asɛm no hyɛ November bosome no ne da na edi kan mfe mpem mmienu ne dunwɔtwe no mu. Ɛnne kyɛre bi na yɛte yɛ sɛ ɔtemmuafoɔ a wɔte adwam rete asɛm no soɔ no, yɛayi no afiri hɔ kɔ baabi foforɔ. Saa berɛ no na akɔyɛ anwanwasɛm de ama abusua no, ɛsiane sɛ na ɔwɔ anidasoɔ sɛ nkakrankakra no wɔn mmabaa no rebenya atɛntrenee. Ɛbɛyɛɛ wɔn sɛ anidasoɔ biara nni hɔ. Abusua no penee so sɛ wɔbɛsan so ahyɛ asɛnnie no ase bio. Prosecuting Officer a ɛyɛ Chief Inspector Kofi Atimbere, wɔne Atenka FM Regina Asamoah twetwee nkɔmmɔ no de too dwa sɛ, Sɛ wohwɛ baabi a asɛnnie no rekɔkɔduruiɛ na akɔba sɛ yɛayi Judge a ɔte adwa mu afiri hɔ na ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛsan nso hyɛ asɛnnie no ase foforɔ biom a, na ɛyɛ ɔbrɛ, na ɛyɛ adeɛ nso a ɛha adwene. Nanso ɔhyɛɛ bɔ sɛ. Asɛnni a wɔhyɛ aseɛ foforɔ November bosome no ne da no a ɛtɔ so aduonu wɔ mfe mpem mmienu ne du nwɔtwe no mu no, ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛkɔ ntɛntɛm soɔ sɛ wɔde n'ani kan bubu hwɛ adansedie ahodoɔ a na aba no, nanso ankɔba no saa sɛdeɛ na wɔnom rehwehwɛ no no. Afei ɔtɛmmuafoɔ foforɔ a ɔbɛsɔɔ asɛm no mu no hyɛɛ asɛnniɛ no ase foforɔ. Ɔgu so kita asɛnniɛ no mu a ɛrekɔ n'anim bɛyɛ sɛ bosome ntɛm kakra no na wɔpagya ne mu de no kɔɔ High Court sɛ wɔnkɔyɛ ɛyɛ ɔtɛmmuafoɔ wɔ hɔnom. Na kyerɛ sɛ ne mmerɛ a na aka wɔ Circuit Court hɔnom no Ɛyɛ kakraa bi. Afei koraa deɛ wɔka kyerɛ abusua no sɛ Judge no bɛtena ase ɛda fiada nko ara wɔ Circuit Court hɔnom. Ɛwɔ November bosome no ne da na ɛtɔ so dunsia wɔ mfe mpem mmienu ne dunkron no mu no, abofra no maame a na ɔno yɛ complainant wɔ asɛnnie no mu no kaa baabi wɔ bere a ɔyaree mmeretiaa bi wɔ bere a wɔkɔbɔɔ court amanneɛ Ɛfa awerɛhosɛm yi ho no, abofra no asewa a na wɔne no teɛ no gyinaa mu sɛ complainant ma asɛnni no toa so. Wɔ bere a kɔɔt yɛɛ sɛ wɔrebɛhyɛ da a anka February bosome no mu wɔ mfe mpem mmienu ne aduonu no mu no na wɔde bebua asɛm no pɛ Ɛnna Jessica papa yi a yɛbɔɔ ne kwaadu no, wɔde ne ho kosiei a na wɔhwehwɛ no a wɔnhu no. Wɔnom a wɔbɛyɛɛ akagyinamu nso kɔɔt yɛeɛ ara sɛ wɔnom mmɛgyina mu na nka wɔmmua asɛm no, wɔn mu biara nso ansi hɔ. February bosome no ne da na ɛtɔ so dunan wɔ mfe mpem mmienu ne aduonu no mu no, kɔɔt issuew arrest warrant sɛ wɔnkɔkye papa yi a ne din ne Matthew Nartey. Ɛno akyi na obi beyi asotire ɛfa baabi a Matthew Nartey wɔ hyɛ, ɛno nti wɔsan kɔkyee no July bosome no ne da na ɛtɔ so dumiɛnsa wɔ mfe mpem mmienu ne aduonu baako Yɛ apolisifo a wɔnom firi Odorkor Police Divisional Headquarters a Station Officer Chief Inspector George Kranten di animu na wɔnom kɔkye no wɔ Nsakin a ɛno yɛ bea bi a ɛwɔ Nkran Mantam ha sei a a dwuma a seesei wɔredie ne sɛ wɔyɛ trɔtrɔ driver. Ɛno nti July bosome ne da no a ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa wɔ mfe mpem mmienu ne aduonu baako wɔde no kɔto remand Na ɛhɔ na ɔde adesrɛdeɛ reba sɛ mpanimfoɔ nhu ne mmɔbɔ sɛ wɔde ne ho kɔsieeɛ ɛsiane sɛ na ne ho mfa no na ɛwɔ sɛ ɔkɔsa ne ho yareɛ nso. Wei nti kɔɔt tuu asɛnnie no hyɛ August bosome ne da na ɛtɔ so nsia wɔ afeyaa mu sɛ da a wɔde bɛbua asɛm no. Na ɛda no aduruyɛ bɛyɛ sɛ anɔpa nnɔndu ntam no, abofra yi asewa ne ne nua a Atenka News, Regina Asamoah, ɛna afei Child Protection and Advocacy Specialist yi a ɔno ɛwɔ Plan International Ghana, Abubakari Adamu ɛka wɔn ho kɔpie mu wɔ Gender Court. Na awia bɛyɛ sɛ simma aduonu num aba pa dɔnkoro ho, 1:25 PM. Court frɛ asɛm no, saa berɛ no ɔtɛmmuafoɔ a na ɔte adwa muo yɛ High Court Judge Justice Rita Abrɔkwaa, ɔno na ɔbuu asɛm no de asɛm no nyinaa baa n'awieɛ. Wɔhyɛeɛ sɛ, Owura Matthew Nartey, wɔnkɔ nkɔda afiase mfinhyia nkron, nine years imprisonment, ɛno akyi no ɛmpata sika Ghana cedi no mpem num, five thousand Ghana cedis, wɔntua, ɛno yɛ abofra no ayaresabea Ɛka a abusua no bɔeɛ no, Ɛwɔ mu sɛ Matthew Nartey amfa medical report biara a ɛkyerɛ sɛ ne ho mfa no amma deɛ, nanso court hyɛɛ apolisifoɔ no sɛ wɔmfa no nkɔ ayaresabea, ɛsiane sɛ ɔno ankasa no mu tɔn sɛ ne ho mfa no, na ɔnkɔgye ayarehwɛ. Ɛno akyi no Regina Asamoah Bio, di abusuafoɔ yi akyi kɔ fie kɔbɔ abɔfra no amaneɛ atɛntenenee a ne nsa aka no. Abɔfra no de nsɛm sei na ɛtoo dwa. M'ani agye pa ara efisɛ asɛm no bae a me maame angyae mu, wakɔ so ara ako ama yɛadi nkonim. Yɛwie case no, Sɛ meresan rema wo Bible sɛ ka ntam s.
Aane, ɛka sɛ ɛyɛ ɔno ara. Nti sisiaa no, Nyame adom, w'apɔmuden, w'ankasa wo ho, wo ho te sɛn? Me ho nyɛ, efisɛ ebi, some, ebi wɔ hɔnom a, sɛ menam pɛ na me nan baako no aka hɔ, me nam ato fam. Ebi wɔ hɔ nso a, me nan, me srɛ no, ɛyɛ yɛ me ya. Afei nso, me gyomfo nso, ebi wɔ hɔ nso a. Na etutu me even mpo me nsa koraa mpo mede ka adeɛ ket me ha sei mede ka adeɛ ketewa bi mpo a na ɛyɛ me ya. Ebi wɔ ɛpem akonnwa pɛ na asɔke me ara abɛn me nsa nteatea no nyinaa. Nti mesrɛ wɔn a wɔboa yɛ first no nti mesrɛ wɔn sɛ wɔmmoa yɛ te sɛ deɛ wɔboa yɛn Kane no na ɔmo ntsi ɔmo mma yɛ sika kakra na yɛtse me fa nhwɛ me. Afei nso me da ɔmo ase sɛ first no ɔmo boa me maa me yɛ maa afei dɛ me tumi nantse. First me baeɛ no ka kyerɛ me sɛ wohu abranteɛ no a yɛn gyaa no but wadwane na ɔne no anenam hɔ nom no wo yɛm hyew ɛnɛ a wo te sɛ yɛse yɛde no akɔ to mu no. a for the next nine years no wonhu no wɔ w'abrabɔ mu bio mu no, ɛm, wowɔ hɔ a, ehu no efi wo mu anaa ehu no gu so wɔ hɔ?
Efi me mu efisɛ ɛyɛ den ato me nhu no bio. Af, ɛyɛ me dɛ pa ara. Afei nso meda Yehowa ase sɛ ɔma atɛntrenee pue. Afei deɛ minsuro bio efisɛ ɛyɛ den ato me. Dɛn na wohwɛ nim sɛ yɛbɛtumi ayɛ de aboa wo condition wei? Mesrɛ obiara sɛ ntu ɔmboa me ne Wɔma yɛ sika kakra na wɔmfa me nkɔ hospital na wɔnkɔhwɛ me nan no ma me. Nti neɛ ato wo yi na neɛ wahwɛ ma wo maame ayɛ ama wo no afutuo bɛn na woka kyerɛ mmɔfra bebree a wɔwɔ hɔ nom a obi yɛ wɔn adeɛ a wɔntumi mbue wɔn ano nka papa no starte sɛ ɔyɛ wo saa no? Sɛ anka wo starte sɛ woka no ntɛm a anka ebia ɛnkɔdu baabi a ɛduruiɛ no. Neɛ wafa mu no dɛn na afutuo bɛn na wobɛka akyerɛ nkwadaa a sɛ obi reyɛ no bɔne bi sei a wayɛ din. Meka kyerɛ nkwadaa nyinaa ase nti, ɛmfa ho atenka a wɔbɛte sɛ, sɛ wɔka pɛ. Ebia obi wɔ hɔ a, ɔbɛdwene sɛ, sɛ ɔka pɛ, ne maame bɛbɔ no, ne maame bɛyɛ anaa? Ayɛ me ma no nsuro na ɔnka, ɛfiri sɛ ɔka pɛ, hwee renyɛ no.
Papa no bɔ wo hu sɛ woka a wobɛwu. Hɛ, menim sɛ merenkae wo yaw, merensu. Nkurɔfoɔ a wɔsensɛn mmɔfra no a wɔka kyerɛ wɔn sɛ, Wo ka wobɛwu no, we have a living testimony here. When she confided in her parents no, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Sei na aberanteɛ no yɛ me no, she's still alive, ɔnwuiɛ. Nti woyɛ abɔfra a, wohwɛeɛ, wotiee, obi ayɛ wo ayakayakadeɛ a, speak up, open up, na ka kyerɛ ɛyɛ obi a ɔbɛn wo, wo maame anaa obi a, tell them about it, na woka a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛwu. Sewaa a wɔne abɔfra yi te de aseda kɔma obi biara a ɔsɔɔ asɛm no mu boaeɛ ama nnɛ ne bɛ yi anya atɛntenenee. Yɛnim sɛ ɛba a ɛyɛ defilement cases a, ɛnkyɛ na abusua no a wɔde asɛm no kɔɔ court no anaa yɛdi akyire no, defilement as in complainant no wɔ mu no, ɛdu baabi a na wɔatwe asan. Menim sɛ six years wei mu no, na aberanteɛ no abusua no wɔrefrɛ mo, wɔrethreaten mo, wobɛtumi ne yɛ akyɛ nea mofaa mu six years yi, apart from sɛ mokɔ court no, na ɛte sɛn?
Oh, mese ɛduu mmerɛ bi koraa na ɛka ɛnya, na ɛka ɛbɛtu afiri ha. Mewɔ hɔ na aberanteɛ ne nuanom frɛɛ yɛn sɛ wɔpɛ sɛ wɔba yɛ fie. Me koraa mese mempene mma wɔn mma. Ɛna me nuanom nso, mma wɔn mmra ne asɛm ko a wɔwɔ no na wɔmmɛka. Nim wo na onipa bɛyɛ du ɛna wɔn baeɛ wɔn baeɛ no wɔn bɛhwɛɛ ha ɛna wɔn sɛ wɔn de akwadaa no bɛkɔ ne saa berɛ no akwadaa no ntumi nnante ɛna me sɛ o daabi mentumi mpene mma wɔn mfa akwadaa no nkɔ ɛna wɔn bisabisaeɛ sɛ ɛyɛ dɛn na ɛyɛ dɛn na mekyerɛkyerɛ wɔn sɛ ɛno nso wɔn kɔ aba Ntsi wobehun sɛ aha na yɛtseɛ no, nna afei nna me yamu hyehye me, nna ɔnnkɔɔ hɛn sor, ɔnngye amma bio, na mbom ɔbɛfrɛ yɛ fon so a, nna ɔnwo sɛ sɛ yɛannkɔyi ne nua, yɛ, ɔnwo nua no mfir police station na asan no, yɛannkotwa ɔmo a, ɔnwo beku hɛn. Obi tu me frɛ na sɛ ɔwɔ ɔkɔmfoɔ hɔ a, ɔkɔmfoɔ no, ɔwɔ kɔm, ɔse wɔtse baabi a mewɔ, sɛ wotse, nsɛm beberee, nanso na nea meekã no, memmfa asɛm nnto obiara so. Aberanteɛ no, mennim no. Ɛtɔ da na ehu aka yɛn. Nti na ɔmo yɛɛyɛ saa no, na yɛsuro. Nti mfeɛ nsia ni yɛ yɛɛ deɛ ɛ ɛ ɛ na ɛ nkanka ne sɛ judge ɛyi ɔkɔfrɛɛ lawyer na afrɛ no maba mu abu. Ei! Obi a wayɛ me me ba adeɛ sei, ɔno mmom akɔfa lawyer. Nti yɛba abɛbu agu yɛn so. Me baa ha koraa kɔyɛ ɛbɛyɛɛ dɛ nanso na atenkafoɔ rehyɛ yɛn nkuran. Ɛnɛ wokɔɔ court, mo deɛ monkɔ. Asɛm a moka no, mo make sure sɛ moka nokware. Nti ɛy ɛma ɛtɔ da a na yɛhu sɛ nkurɔfoɔ bi taa yɛn akyi. Ahaa. Nti yɛn abamu yɛ bu koraa a na yɛasan aba. Na mmom aka sɛ yɛbɛgyagya asɛm no a ɔkɔeɛ ɛk bɛyɛ mfeɛ mmienu ne a yɛnhuu no deɛ, na menim sɛ asɛm no ɛkɔ awieeɛ no ara no no. Nanso amma no saa. Me sister kari nya me bɛki saa na yɛsi eh journalist journalist menim nea na ɛka wei na mahu sɛ sɛ journalist foɔ wɔ ɔman yi mu wɔn wɔ hɔ ma yɛ hia foɔ asɛm tu a wodeɛ sɛ wonni baabi a wobɛkɔ koraa kɔbɔ wɔn amaneɛ wɔn nna wɔn akyi nkyerɛ wo da kwan a wodeɛ faa so nti. Plan International Ghana yɛ adwumakuo a Wɔyɛ adwuma pere mmaayaa yiyedie na wɔhwɛ sɛ wɔn asetena mu no, biribiara bɛkɔ dwoodwoo de ama wɔn. Adwuma kuo yi baa mfe mpem mmienu ne dunkron no mu sɛ wɔreba abɛsɔ abusua no asene. Transportation a da biara wɔde bɛkɔ court no, adwuma kuo yi na ɛfaa ho ka. Country Director a de ma Plan International Ghana, Solomon Tesfamariam nso kyerɛɛ n'anigyeɛ sɛ ɛnnɛ yi no abaayewa yi anya atɛntenenee na wɔkyerɛ sɛ wɔhwɛ tebea a abɔfra no wɔ mu no a, na ɛha no nanso sɛ atɛntenenee aba ama abɔfra no ɛbɛboa no ama ne ho atumi atɔ no ntɛm na ɔsan nso de adesrɛdeɛ Sɛ apɔmuden asoɛeɛ no ne mmara mu animdefoɔ no wɔnom nka mmom na cases bi a ɛtete sei no yɛmmoa mma mmofra no ntumi nnya atɛntenenee. So we know you have followed um this particular defilement case for years, what was your reaction when you heard that finally the court has ruled on the matter

to work very closely to ensure that our children are actually protected. Abofra yi maame wɔ aber a na ɔtse aseɛ nyina no, na n'akoma so adeɛ yɛ baako, ɛne sɛ obenya atɛntrenee ama ne babaa no. Na ne wu akyi yi a ne nua begyinaa mu, ɔno nso so hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛtumi biara ama abɔfra yi anya atentenenee. Seesei abusua no ani daa soɔ sɛ wɔbɛnya atentenenee de ama wɔn babaa no aba mu, na nneɛma bebree wɔ hɔnom a ɛhia sɛ wɔboa ma abɔfra yi ani gye ne mmɔfraberɛ mu. Na anidaso a abusua no wɔ sɛ wɔn mmabaawa yi betumi anante na wɔanante yie no da so ara gyina nea egyina. Seesei a n'apɔmuden no, ɔnante, nanso ɛnhyɛ da nyɛ nanteɛ papa saa. Otumi nam a na ne nan no baako aka abom na wate ahwe. Afei nso, ne nan baako no, ɛyɛ ketewa sen baako, na wuhu sɛ seesei no, ne hip no, ɔrekyia. Ahaa nti mesrɛ adomfoɔ a wɔdii kan dom yɛn no, mesrɛ wɔn, wɔnsan dom yɛn na yɛmfa no nkɔ Koforidua Roma Hospital na yɛnkɔhwɛ no. Mepɛ sɛ mmerɛ a ɔyɛ akwadaa a me ne no te no, biribi a ɛha no biara no, meboa no, na ɔkɔnyin a, daakye ebia ne me nni hɔ, anka ɔha no. Nti ɛnnɛ a ɔyɛ akwadaa no, Yɛsrɛ adomfoɔ sɛ wɔmmoa yɛn na ɔntumi ngyina ne nan so. Afotuo a ɔde bɛma awofoɔ nyinaa sɛ akwadaa sɛ ɔte wo nkyɛn sɛ wo na awoo no, sɛ obi ni akwadaa no, sɛ wo ara wo ba mpo ɔne no te, wo ba barima mpo ne akwadaa no kura da a, mfa nni agorɔ. Na ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam koraa, ɛyɛ adeɛ a ɛsɛe nkwadaa papapapapapapa. Nea mede m'ani ahu no, ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛsosɔ so. Na mesrɛ ɔbaatan biara nso sɛ, obi a ne ba ayɛ no saa no, mommpa aba. Sɛ kɔɔto, mfeɛ ɔha mpo na kɔɔto na ɔbɛkɔ a, ɔno deɛ ɔnkɔ. Ɛyɛ den, ɛyɛ den, ɛyɛ den a, bɔne a wayɛ no asotweɛ no, ɛsɛ sɛ ɔnya. Wannya a, ɛnyɛ W'enyi nnyɛ, enyi, onyi nnyɛ koraa sɛ akwadaa ketewa a ɔnam, na wobɛkye no, na akwadaa no bɛdi dɛm, na wonam hɔ. Wanya so tua sɛ ɔkyena ɔbɛnante ayɛyɛ saa ara, yɛ nkwadaa bebree. Nti asotwea yi deɛ, sɛ afe koraa na gyɛɛgye no koraa de maa no koraa a, me mepɛ, firi sɛ ɔbɛkɔ, ɔbɛt, ne bɔne so akatua na wanya no. Sɛ obi asesaw ba a,

Obi nkyɛn ne yɔnko, na afei nso yɛbɛhyɛ mmaa ne mmaayaa nkuran na yɛahyɛ wɔn den sɛ yɛbɛtumi aduru ho no, ɛho bɛhia sɛ defilement cases bi a ɛte sɛ abofra yi adie yi no, asɛnnie no ne asɛmmuo no bɛkɔ no ntɛntɛm, na wei nso bɛhwɛ sɛ Article 19 yɛ no yɛ UN Convention on the Rights of the Child, Yɛ no srɛ sɛ yɛbɛbɔ mmofra no ho ban wɔ fie ne mpo mmɔntene so nyinaa no, ɛbɛtumi aba mu. Ɔpanyin ne abofra a watumi atena ase ɛmfa ho ne nea wɔfaa mu nanso wadi mu nkonim. Ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛhwɛ sɛ yɛn mmofra no